hag a zo bet saet er pemzekvet kantved. Hag bon, n'eus ket moaien da c'hoût mag eo an istor pe ur vojenn bennak, met bah, da enoriñ Sant-Vio hag a vie deut war ur vag saet gant mein per. Gant re all, gant Sant-Enebour 'vez, memes istor zo, pe Sant-Ronan. Hag a vije deuet deus Iwerzhon, setu zo bet saet amañ ur chapelig, gwall vihan eo, ha siwazh n'eo ket n'eo ket digorioù, mod-all on efe graet mont d'ur un tamm tro 'barzh, saet amañ e Tregeneg, nepell deus bord ar mor, ha klevet 'vez trouz ar mor en a-dreñv. Hag setu bin tout, met me gav brav-tre. Hag ouzhpenn al lec'h, tro-dro zo dibar war, kalz parkeier, sioulder, ul lec'h plijus da zaramprediñ hiper.
Ken bihan ma eo, ma n'eus ket bet plas un diabarzh da lakaat ur skalier pe ur skeul evit mont betek ar c'hlordi. Ar c'hlordi, setu bet staliet en diavez. En diavez, hag evit gwelet amañ.

a zo du-mañ vel ard ur borched eus an dra-se ur skalier kentoc'h. Klask out a rit e tro-dro d'an iliz emañ se forzh peseurt dit al lec'h a zo lec'h sakr. Setu sañset al loen n'eus ket droad da vont quoi. Da virout eus ar saout, setu da dostaat ya. Un orkiz gant un orkide gant nebeut a vleunioù evel ard eus outi e latin. Laxiflora. Ya, on me vez kaet stañv. A-wechoù pa labouren amañ 'ba Ti-Bez Gwenn evel en a-wechoù, enfin sañset n'eus ket droad eget un ev, evel en a-wechoù tu da tont gant boukedoù moñse. Peral àr dezho? Ah!
Tiens, Nadine, te anoiou tout ar plant, ar fleur 'vez dirazot nemet ag ober. Tout ar re zo dirazomp amañ? Ah bah, Ma- tant mieux.
Mechañs 'maout bet saet war-maez e anveiz en bennak, ah nan? ya.
Ah, merched evel-just, hein. Ar re-mañ hag neus war-lerc'h euh, penaos bleunioù tost eus ar garotezenn hein, a zo an akile. Bon ben, mil delienn. Bon, emañ an ilio evel-just hein. Pe a zo mod all. Hag emañ, emañ a blij kalz ar vugale. Hein Ah, ur feuzant zo bet klevet. Oh, mais vez, vez goût an amañ. Trichin.
Mmh.
Trichin logot. Hein. Tu, bez zo drez, bez zo traoù euh, traoù boutin, hein, ne bon nemet euh, n'oc'h ket hag amañ. Em zo ur pourbran. Hag euh, bon, bezañ da get marenn. Hein. Un tamm skianchoù, hein. pa vez sellet eus an delioù-kalir amañ dindan, hein, e ouzer ez eus un dra gant ur bulb dindan an douar. Peogwir n'eus nemet, n'eus nemet eme hag a zo gant uh, delioù-kalir, delioù-kalir pe sepalennoù vel ar du, hein. Delioù-kalir emañ se gant troet war-zu uh, war-zu an traoñ. Setu, oh, emañ dal pezh a zo un tamm eolik, un tamm mann, me... peus ken sell amañ, n'eus tra, n'eus tra uh, dibar, hein. Mais memes tra war ur metrad karrez mat-tre e vije kaet ugent spesad pe tregont spesad hag an dra-se zo a-bouez peogwir amañ vo kaet tregont ha war-lerc'h vo tregont mat-tre vo ket dres memes re. Setu etre amañ hag ur metrad bennak pelec'h a vo daou-ugent pe hanter-kant spesad kwa. Hag an dra-se ivez 'giz 'meus lâret va chañtig.

traoù gist gant, gant gwiskadoù mod-se hein. Pe petra mat traoù en un blog nemetken quoi. Hein? O tont deus al lec'h ma vamm 'to chañtek hein. Se zo am eus ket soñj ez eo anv ken met deus ar mein-se a zo bet kaset deus outo betek Limoges evit klask lakaat e-barzh penaos d'ober asiedoù. Mesket gant traoù all quoi. 'Meus ket, 'peus ket soñj eus e anv? Peus ket soñj Me larfe leptined met n'on ket n'on ket sur sur ken. Tu vois me a-vekaet just al kichen. Bon bah setu quoi, ar geot emaout all, geotoù boaz quoi. Deus pep tra avat a-walc'h peger bez zo penaos tiegezhioù amañ hag a zo e anv Verouri, Verouri Nevez, La Métairie, setu Peper a zo etre Pleur ha Sant-Yann, me zo en Aluer e zo me meus ar Moustair, gete?
Ya, setu.
Met ya, soñj ket din 'vat disheñvel, meus ket meus ket klevet traoù gant ma zud-kozh amañ da skouer, o prechañ deus tud skarzhet deus o, goude ar feñv. Ar pezh a zo memestra dibar amañ,

Hag ul lodenn eus an tachennoù a oa perc'hennet gant an holl dud. Da welet ah, ne oa den resis hag e oa perc'henn warno, met benn ar fin an tachoù-se a oa, a oa boutin d'an holl. Hag euh, mare-mañ zoken vez tabut tro-tro d'ar c'halvar, da skouer, vez bepred tud o larm. An tachennoù-se zo domp, n'int ket perc'hennet gant ti-kêr, da skouer, n'hall ket tud an ti-kêr ober pezh fell dezho pe graet domp da gentañ penn. Me vo dal mañ ar seurt mont en-dro-mañ a gojez diwar e benn, Ya, meus ya, ya. kivijañs amañ. Ah, soñj am eus un- Ah ya, ya, le euh, le domaine, les domaniers. Ah ya, an Ya. domani, euh, Ya, ya, hag amañ 'va un dra ispisial peger e domani 'vez kaet e-lec'h all ivez, met amañ 'va reolennoù euh, ispisial ne pa veze gwerzhet war-lerc'h an dachenn, a 'vat tost tabutoù da c'hoût mailher dek dre gant ha pevar-ugent deus ar gwirioù d'ar perc'henn ha dek d'an hini a va Feurmiñ o unan feurmiñ européen. quoi, ya. Petramañ euh, a-wechoù e vez banan, pe amañ vo kentañ ar pevar-ugent hag ugent peogwir a zo bet graet labourioù, ar gwez Ah, a zo da effectivement. nenn-manen, enfin bon, euh, ha ha c'hoazh euh, ugent vloaz zo pa, pa zo bet prenet kalzik a douaroù amañ gant Konservatoire du Littoral, ha va memes tra quoi. Ya met da biv pevañ? Ah, ah ben, ah ma vo, euh, ma vo un domanieg gwechall. Ah bon, piv 'vo? Pegerion a zo marv evel-just dre bloavezhioù, met setu, traoù zo n'eo ket bet deuet a-benn ar Conservatoire da brenañ 'pad bloavezhioù peger ne ouien, ne ouiemp ket da neuze da biv paeañ. ha pa vez ket pell sur da brenañ evel-just.
Hag kontet eo an tamm ar men iskis a-walc'h a-walc'h dirazomp petra an arc'hant. Ar men amañ a welez e vez gwelet deus outañ eus un menn-stumm ur pich kwa lakaomp. Pierre Fallic e galleg. Hag bon meur a meur a istor hein zo a zo bet klevet diwarnañ. Klevet 'vel lâr da skouer e vije boaz an dud Amañ e-serr e giz Neller, Loïc Tuchantic, serr war ar vro. Setu pa vije start gounit legumes sañset e e teue ar baotred amañ da glask lakaat an tamm meñse da droiñ. Goude an Avern. Goude an Avern, Ah, ya, ya, mod-all mousc'hoar. e oe difennet. Hag euh, sañset, pa teuent a-benn, e talvee e vije bet glav en deioù en deioù goude-se. Diouzh tu warlerc'h.
Hag mod-all, me 'moa klevet, kredet klevout kozh, me 'meus kenañ, pe metra e veskañ gant un tamm meng all, e teue ar merc'hed mod-all tro-dro pe da frotañ pa ne teuent ket a-benn da zougen, da gaout bugale. Setu pezh 'meus klevet met diwar-benn an tamm meng-se. Hag aze metra omp rebell 'vit gwell, met frailhet eo bet. Fin pe frailhet 'oa hag adpeget eo bet.
Bloavezhioù pevar-ugent, ya, ya, ya. Frailh a vez gwell e-kreiz, e-kreiz an tamm meng, ya. Hag e vo pa weler se evel-just n'eus tra, n'eus tra bet kristen pe katolik quoi, stag deus, deus ar mein da rediañ soñjing e oa daoust ma m'eo bet saet ar chapel Talkichen peadra zo da soñjal e oa un dra implijet a-gozh pe ar Gelted pe ne sont ket peseurt, peseurt tud all quoi. Pa gant quoi. Pe me lârfen memes e tela daoust m'eo bet saet ar chapel Pe setu perak Setu perak, ya, train be adperc'hennet en ur mod hag ar gristenien goude-se, quoi, pe dre ma kaesur, oa brudet al lec'h, met ja, tu gant un, un implij pa gant bennak.